Mae'r Siarter Iaith yn cyfrannu at Strategaeth 2050 Llywodraeth Cymru, sef i greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050 a dyblu defnydd o'r iaith Gymraeg yn ddyddiol. Gwneir hyn trwy annog plant a phobl ifanc mewn ysgolion ar draws Cymru i ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol, ond hefyd i fwynhau defnyddio'r Gymraeg. Mae'r Siarter Iaith ar gyfer pawb, y Cyngor Ysgol, y dysgwyr, y llywodraethwyr, rhieni, holl aelodau sy'n gweithio yn yr ysgol a'r gymuned ehangach, trigolion a busnesau lleol. Mewn ysgolion ar draws Cymru, Mae yna staff ar hyn o bryd sydd efallai ddim yn hyderus yn siarad yr iaith Gymraeg, ond mae disgwyl iddyn nhw hybu'r iaith Gymraeg a modelu'r iaith Gymraeg ar gyfer eu dysgwyr. Ond y peth pwysig i gofio yw eu bod nhw'n fodlon mentro, a mae hynny'n wers bwerus iawn ar gyfer gydol oes, oherwydd mae'n dangos i'r plant os y'n ni'n fodlon ymdrechu a bod ni yn fodlon gwneud camgymeriadau o bryd i'w gilydd, Ond yn dyfal barhau ac yn bod yn gyson ar ein taith ni gyda'r iaith, byddwn ni yn llwyddo yn y diwedd. plant y tu a fi'n dod i gael cynho bob mis gyda ni. Mae plant y cilch yn dod draw bob pethefnos i wneud um, gemau biarth, gemau gyda'r llysgenadon hefyd, cydweithio gyda'r Llywodraethwraig dynodedig i sefydlu partneriaeth rhwng y plant uh, a'r

Ni wedi bod yn rhedeg clwb ar ôl ysgol, clwb erf, um, felly mae unrhyw plentyn sydd eisiau dod i'r clwb a wneud ei gweithgareddau fel celf, um, chwaraeon, gemau Cymraeg ac ati. A wedyn, ni ni hefyd wedi bod yn cymryd rhan yn pethau fel ysteddfodau yn y gymuned hefyd. Oedd ysteddfod yn Mynydd y Gyrreg yn ddiweddar, felly oedd plant dyn ni yn llyfaru yn yr eisteddfod. Um, a ni oedd yr ysgol, yr unig ysgol ail iaith Cymraeg yn cymryd rhan yn yr Eisteddfod. I ni hefyd wedi cymryd rhan yn prosiect 23 blwyddyn yma gyda'r Eisteddfod yn dod i Sir Gar, felly llawer o bethau i wneud â'r cymuned a ysgolion yn y clwstwr hefyd. Mae Mrs Francis wedi bod yn meddwl am yr holl syniadau gwych yma fel mynd ar daith gerdded a mynd i Castell Henllys lle ni'n tynnu asiantaethau eraill mewn hefyd sy'n siarad Cymraeg. Um, felly mae pawb yn gweithio da'i gili a mae jyst yn rhoi cryfder wedyn i'r iaith oedolion yn dod mewn i'r ysgol am, am gawl neu mynd ar daith gerdded a wedyn maen nhw'n dysgu y Cymraeg gyda'r plant sydd yn rhoi mwy o hyder iddyn nhw, dwi'n credu. meddwl y peth mwyaf bwysig ni wedi wneud falle yw codi yr ymwybyddiaeth am y Gymraeg, yr cerddoriaeth Cymraeg a'r a'r diwylliant a um, tynnu'r yr, yr ardal mewn i'r ysgol, dwi'n credu, yw'r peth mwyaf pwysig, fel bod y gefnogaeth na. Ia, mae'n hybu hyder y plant, maen nhw llawer fwy hyderus i cael go yn siarad Cymraeg a'i ddarllen Cymraeg hefyd, yn annibynnol. Mae'r siarter wrth wraidd, dwi'n teimlo popeth i ni'n neud fel ysgol mewn gwirionedd. Yn enwedig gyda'r cwricwlwm newydd nawr, chi'n mae'n rhoi gwreiddiau ffocws ar wreiddiau lleol, Cymreictod, balchder o fod yn Gymry, felly um, bendant mae ffocysu ar agweddau'r siarter wedi codi safonau. Mae safonau llafar disgyblion uh, sicr drwy waith y siarter. Mae plant wedi cael cyfleoedd i gyfathrebu a, ac i gyflwyno mewn cyd-destunau ffurfiol. mewn gwasanaethau, mewn cyngherddau, o fewn yr ysgol ac o fewn y gymuned, mae'n amlwg bod plant, um, bod yr iaith yn fwy cool falle, a bod e'n fwy cyfoes, a bod plant eisiau bod yn rhan o'r gweithgarwch. I ni gyd yn anelu at yr un pethau, ni gyd eisiau datblygu a hybu'r Gymraeg a'r Cymreictod. Felly oedd e'n fuddiol iawn i gydweithio gyda Ysgol Penboer a syniadau bach hyfryd wedi dod wrthyn nhw. Fe rannon ni syniadau ni a ni wedi mynd â tri peth wrth Ysgol Penboer i weithredu arno yn yr un modd a maen nhw wedi mynd â tair peth wrthyn ni. Felly mae cydweithio gyda ysgol arall neu ysgolion falle arall ar yr agenda. eto cryfhau y cysylltiad cymunedol gyda'r henoed. O'n ni'n gweld cyment, cyment o fydd o gweld y plant yn mynd draw a gweld gwynebau'r henoed jyst yn, chymod, yn goleio wrth weld y plant yn dod a ysbri o'n nhw'n cael. Fi'n credu mynychu cyrsiau fel rieni ar y Gymraeg a pethau maen nhw'n lli defnyddio yn y dosbarth yn hytrach na gofidio bod banc falle o eirfa dyn nhw ac ati. Yym, a hefyd bod nhw'n hyderus i ofyn cwestiynau i staff sydd yn siarad Cymraeg fel iaith cynta i hybu hyder nhw, a hefyd defnyddio staff sydd gyda ni, cynorthwywyr ac ati, sydd yn siarad Cymraeg iaith cynta i helpu nhw i ddod yn gyfarwydd â'r geirfa cywir. Yn sicr yn Llanfair Llwydog, un o'r pethau sydd wedi cael y fwyaf o argraff ar yr ysgol yw bod ni ddim yn cyfyngu'r siarter iaith i'r criw Cymreictod. bod e'n rhywbeth ysgol gyfan ar draws pob oed a pob pwyllgwr a pob, pob swyddogion sydd gyda ni. Trochi nhw yn yr iaith, dwi'n credu, o'r dachrau, canu, actio, ailadrodd storïau, cael y plant i, i actio dramau bach allan, chwarae rôl, popeth. Dim ond bod nhw'n clywed yr iaith, maen nhw'n mynd i, i ddechrau defnyddio fe a cael hyder i ddefnyddio fe.